אלעס ווענדט זיך אינעם מאן. זיי מיר מוחל, דו מענטשן שרייבן מיר שארפע בריוון, דו ביסט איינזייטיג, דו רעדסט פרא די פרויען, און די מענער זענען שולדיג, דו מעגסט אמאל אריינגעבן פאר די פרויען אויך. די מאן האט די כח צו שטעלן זיין שטוב, אז די מאן פירט זיך מיטן אייבערשטן, אז די מאן איז פרייליך, איז די ווייב פרייליך, און אז זיי ביידע זענען פרייליך, זענען די קינדער פרייליך, הערסט חתן ס'לוינט זיך חתונה צו האבן. ס'לוינט זיך חתונה צו האבן ווייל אז מ'לעבט מיט'ן אייבערשטן און מ'לעבט מיט א צדיק, מ'פאלגט די הייליגע רבי, האט מען א גוטע לעבן. אבער אז מ'נעמט ארויס דעם אייבערשטן ווערט א גט. אז מ'נעמט ארויס די אייבערשטער ווערט א גט. אז מ'זוכט צו זיין גערעכט קען מען נישט לעבן. ווייל זי וויל אויך זיין גערעכט. פונקט ווי דו ווילסט זיין גערעכט וויל זי אויך זיין גערעכט. איך זוך נישט צו זיין גערעכט. איך זוך צו זיין קלוג. איך זוך נישט אויסצופירן היינט. איך וועל אויספירן שפעטער. איך געב נאך. איך דארף נישט היינט זיין גערעכט. איך וועל אויספירן שפעטער. און די אלע גוטע חברים וואס דו האסט ארום דיר, און די אלע גוטע אידן, גוטע אידן, מען רופט זיי אן אזוי בלשון סג י נאר גוטע אידן, וואס זאגן דיר, געט איר אפ די מכשפה, געט איר אפ די שקלא, די אלע, א טאג נאך דיין גט, קיינער הייבט איר נישט אויף די פאון. קיינער קען דיך נישט. א וואוילער וועט דיך נאך רופן פאר א סעודה איינמאל. וועט זען, וועט זען צו דו פיטסט אריין דארט אין די שטוב. קיינער וועט נישט קוקן אויף דיר. דיינע אלע כלומר'ישע חברים, דיינע אלע גוטע אידן, געט איר אפ! געט איר אפ? וואס גיי איך טון נאך די גט? דו עסט רעדן צו מיך? יא? ווי זאל איך גיין נאך מיין גט? מהרש זאגט, פארוואס וויינט די מזבח ווען א מענטש גט זיך?

קינדער פאלן אוועק, קינדער ליידן ווען עלטערן צעטיילן זיך, ווען עלטערן גט'ן זיך איז זייער ביטער פאר קינדער, ווער ס'האט באמת ליב זיינע קינדער מאכט נישט קיין חשבונות וויאזוי איך בין בעסער באקוועם און ווייניגער באקוועם, איך העל פייטן און איך העל דא זען אז מיינע קינדער זאלן האבן א שיינע שטוב. און מהרא שרייבט נישט נאר די מזבח וויינט, נאכן גט אז טו אזוי צאם וויין, איך זעה א בריוו מהרא שרייבט פאר איינעם, די מזבח וויינט שוין יעצט, און נאכן גט דאס זיך אויפוועקן נאך דיין שכרות עס דיך אויפוועקן, עס טו אזוי אסאך טרערן פארגיסן, דו קענסט דיך נישט פארשטעלן ווי דו צאם וויינען דו זיצן אינדערהיים און דו זינגען דעם שיינעם ניגון וואס ער האט ארויס געגעבן, און איך בין אינגאנצען אליין, אוי אוי אוי אוי אוי, און איך בין אינגאנצען אליין, ווילסטו זינגען וועט ער קענען העלפן? און נאכדעם ווער רעדט נאך אז דו קינדער, מען לאט יא די קינדער קומען רעדן צו דיך און מען לאט נישט די קינדער קומען רעדן צו דיך און איך וועל פייטן פאר די קינדער, איך וועל גיין אין קאורט פאר די קינדער, טוט זיך חרוב מאכן דיינע קינדער, נאר געלויבט די הייליגער באשעפער, היינט האבן מיר אנגעפאנגען די צוואנציגסטע זמן אין ישיבה, די ישיבה ווערט יעצט ענדיגט זיך צען יאר, וואס איך האב דא געזען בחורים וואס קומען דא לערנען אין ישיבה, די גרעסטע צרות, די גרעסטע רחמנות'ן איז קינדער נעבעך וואס קומען פון שטובער פון צופאלענע שטובער. נישט דא קיין מוח, ס'איז דא א סוט, ס'איז דא גלעזער, ס'איז דא א הוט, ס'איז דא דזשעל פייער, סמאאס פייער, ס'איז דא א שיינע בארד, נישט דא קיין מוח, נישט דא. און פארקערט, קינדער וואס קומען פון געזונטע שטובער, א ברכה! ממש א ברכה! א קינד וואס קומט פון א געזונטע שטוב, קיינער קען נישט טשעפענען דעם קינד, קיינער קען נישט חרוב מאכן דעם קינד, ער האט גוטע ווארצלען,